Hello. Hello, hello. Vawlei cung khuazik i bummi Chin miphun hawi dawt hna nan dam hna ma? Kan van live lo nak sau. Tu he tu ten he a thu san ngai mi kan van hmuh mi le ah ma cu cu Kan van zoh ṭi. Nan hmuhning kan hmuhning cio zong kan van langhter hna ti kha na cu ruah ahcun atu hi kan van lang. Kan la flunak sau ee. Hocio paoh nih van share cio hlah. Zei kong dah a si ti si ahcun Aizawl khua chungah atu hi khattelei kam ka share i ka tar hmum la mi hi kong hi le pakhat kong Falam pa nih CNO CNDF a ṭenhtu nih bia chimmi kong ka van ngai hla len. A zei si cio paoh van share u law mi tampi nih an vun theih kho deuh ding le tiah khan ka van fial tu dah na ha. Rat ngai chung ko hna sih law. Hihi a ni set cu ka fiang lo nain atu ah Nazi pahnih hrawng pariat hrawng ah khan a kal cangmi si i Kawlram lei zaan ah khan an van ṭinmi si ah ti hna kan van i rinter a. Mah kha khan atu lai thil puan he inn chungah khin ah Baibal cacang but in kan nu le te aunak an tuah. Cucu aunak an tuahmi cu zeidah a si ti si ahcun mah le mah i kahnak, mah le mah i thahnawnnak kan duh lo ti kha tlangaunak in aa falaam hi a fawinak kan si si ahcun Chin lengkhawng stil minung pace tel deuh dawh dang si lo a ruang cu an catang tarmi le an kalpimi van tuak te ka hen CB nu bu puan kan ti la cu Chin brotherhood kha pa pawl lawng chuak ti lo le Chin brother nu

Makha chung ti kha siseh, mi hi vei deuh hin chuah duh dang seh. CNF battalion ṭem a hau faw kha CNO CNDF nih an kah tikah an kah i makha hnu ah hual ngo CDF hual ngo zong kha an va hnur ṭhuan chih an va kah chih rih khuadar le ṭio ti hna zong kha CNDF nih CNO CNDF nih anmah CB cheukhat sawm le Cun Kawl PDF pawl sawm in kahdohnak kha an tuah i mah le mah miphun kahnak khan anmah nih kutsannak kha an tuah hmasa. Le makhan hnu ah khan vei ning uh, Temaha Fo CNA Temaha Fo kahnak a van tuah vete ah ral ai do min si tikah meithalei tleicu min si tikah CNA nih lehrulnak van tuah tikah CNO CNO uh, CNO ralkap pawl A hawinak cu XCNF CNF a rak dirhtu upa pawl a chuak cangmi vialte hna an ralkap CNO, CNDF pawl kha XCNF pawl cu ramleng ah an chuak dih cang i America nan um. A cheukhat pastor ṭuantu zong an um. Matu i an minung pawl Kawlram ah hriamtlaih in an dirtermi hna minung pawl kha Sianginn i lehrulnak a van tuah ve tik hna ah Falam peng in an zaam viar, an chuak viar. Mah le mah van lehrulnak an tuah ve taktak tikah cun an celh ti lo, an zaam. Atu hi Kawlrawn hrawnghrang, Kali, Lairawn hrawnghrang kan timi ah Khampat hrawnghrang, ah khin an dor hna makha kong zong kha ka van chim chih te lai hei chim duhmi cu atu zan ah kan nu nu lawngte si atu aumi hin kan nu lawng nu bu lawngte an si e mi an chim an aumi hi a tha cakang lam an aumi hi Mah le mah u le nau i thahnawnnak kan duh lo ti hi an chim an aupimi si. Kan duh lo, kan duh lo ti zong cu an au si. An duh lo taktak si ahcun zeiruangah Peter Thang te hi ti bantuk, Jimmy Chun te hi ti bantuk, a dang pawl nih CNA, CNF kah sian F sian A Chin lengkhong sil minung kahdohnak an tuah lio ah hin tuan temi hi an au lo timi hi ruah ngai ngai hap hi si. Mah peng la tlang nih van tuar taktak ve tik i miphun huapi a dirmi ralkap tu dirpi lo peng la tlang tu nih kut van sannak van lehrulhnak an van tuah cang hnu i mah bantuk i kan nu bu pawl kan nu le pawl nih aunak an van tuahmi hi a dik lomi a si. Hmailei zongah kan ralrin hau. Thil kan tuah tikah hin a hram hi kan dawi hau i ho nih thlak kut sannak tuah hmasa. upa deuh van chim ko si cun CNFCNA hi upa deuh an si le tiin CNFCNA hi mu phur peng hi a phung si lo sia cun upa deuh an si ti ah mo nan phur peng si cun upa deuh an si ti ah an ruahnak le an duhnak khan an cohlang ve mo ti kha keimah nih ka han behel dak in duh hnga zeicah ti cu miphun ah lungrual si ti mah le mah thah nawnnak kan duh lo kan duh lo kan ti ko ahcun zei ruangah miphun huatnak a chim deuhmi miphun pakhat le pakhat miphun khat ah i funtomnak do ding in batak te au khut tu kha zia hruaitu nan thim hna kun Peter Thang hi CNFCNA huatnak a thim ah zian nan lomh tuk ko tung Rih hrawng i CNF-CNA ṭemaha hraw kha CB pawl nih CNOC-NDF nih kahdohnak tuah hlah sehlaw atu bantukin Falam ram ah dap Falam hrawnghrang ah tha dang tein um ko la cu. Namma nih nan va kal le am an hat bro zat lo nan si namma bro zat lo a simi khi dik kan to ko. miphun huap in valipi zuin nih a theih cangmi khi namah brawh zat lo sian sian i ti hna nan va ti cu nan bia murka tuk a chiami kha nan kal tak riangmang le sian f sian i at laknak ding tu in nanmah ti khua nan khang cu ka tuk manu Tuanbia kan van chim rih la. Dohthlennak lio ah Karen nih phunglam kan van chim ko si ahcun CNO, CNDF pawl ruahnak thalo pawl hi nan lung a mer cang ulaw ṭha thazaang petu hna zong. Nanmah ti vial nan duh ṭung lo. Nanmah tu nih midang va ti i va nam nih vial cu nan duh fawn ṭung. Cu bantuk cu Zeidah a si ti ahcun kanmah tu hi a bawi pengmi si si law kanmah a kut tang in lel peng hna sih kanmah kut tang te hin zei dong vialte cawl hna sih tiin duh cu kha bantuk kha a phung si lo cu atu Baibal cacang te hna nan na khiarmi khi Isaiah chung si le nu tu in na tarmi cu filpi angen pahnih ami pahnih si le cun midang duhning in pahnih ten kan fial duhmi hna cu hihi a si lungthin ah i khat u pakhat le pakhat i daw u lungrual tein um u law ka lawmhnak hi tlinter u makha nan mu tu second nu upa pawl tisbia nan ti ko si cu lungrualnak dingah mi phun UN zong nih theih dih cangmi sinah CNF CNA sinah ziat nan da phun ko lo ka phun ding nan si ko cu Pun lo i kanmah sin tu ah lungrual tein hong na phun hna seh ti kha maw nan duhmi ma si ma khakha ruah hangmi si. Cun kan nu Falam uh, kan nu CNO CNDF i thazaang petu nih uh, a van Bible ca van na chiah rihmi kha Isaiah Isaiah sawm nga le pariat hleihnih si le sau a rawk cangmi nan inn le nan lo kha nan mi nih cun an renh ṭhan hna lai i a hmasa a hlun hram ah khan a bunh ṭhan hna lai. A kuaimi thil kha a remh i a rawkmi inn kha a sak. A sa ṭhantu ti nannih cu nan si lai a ti hna. A ṭha Baibal ca kha. Sihmanhsehlaw nannih nih nan ti duhmi cu Falam ca lawng khan nan ruat cu Chin miphun ca khan nan ruat ti lo cu nan kalning dan hi mu. Vei ah phundang kan chim cun tuan dothlennak lio ah Ingcing tiang Karen nih an rak nam lio ah mi zei nih thla Grand lady lo in Kawl ralkap le i ṭang van tuak hmanh u nan fiang lai. Ei te ei dothlennak lio ah zei ruang kan buai? Kan buainak ruang nan theih lai. Atu dohthlennak ah zei ruang kan buai? Mihi cu chim hau. Ei te kong cu tampi nih chim cang le makha hna pawl ei te ei i a chuak cangmi hna nih Ei te ei i ai tum lomi pawl dohthennak i a chuakmi nih atu ah ramleng an phan viar. Makhan nih khan an fa naule te a tuak ngai a chim chim ko cun CNDF kha Victoria khan an va kal i FCNF pawl nih an rem lo ruangah CDF Falam dir loin CNO CNDF in kan dir lai i CNA hi kan lan lai ti tiang nan ti hna ruangah atu dohthlennak hi kan buainak a si. ṭha tein ICNC ah kan dir khalo ti tiang i kan kum khalo an ti tiang i makha lio ah mindet upa cheukhat meeting ah CC meet uh, thile council dir ding i cozah ser ding an rak dir lio ah mi zai ni tha aizawl ah makhan ha kampalet upa le mindet upa le tipol midang CB upa i akui min ha pol khi rol adang tu hna kha a ho si siano sian de upa pul nan thei la chu Nan a hruaimi pa kha hothla si van tuak hmanh u. CNO, CNDF pawl hi thazaang petu zong nan si ah, a hruaitu nan si zongah nan lungkal ning khi nan thin lo si ahcun hmailo kan Chinram a buai peng ko lai. Atu i nan aumi zong hi pakpalawng a si lai. Chin Crisis CCI timi khi va ngai u law, an, an chimmi khi Lihfang fak maw ti bang an chim cu. Nan media zong ka tuak nga manu lihfang fak bak ko ko. Miphun a remnak dei un chim mu. Chilung media ka ngai u. Kanmah ke kadang media na kare lo lo huatnak tuktuk ke an chim lo miphun le pakhat pakhat huatnak ke. Sihmanhsehlaw atu cu nan lungkal ning kan zoh tik zoh tikah hin kanmah nih zei pau tlai si lo kanmah nih hin hruai hna si lo kanmah kuttang hin um hna si timi nan duh mi.

A poi cemmi Chinmi hi kan biaknak zong hi kan biakmi kan Pathian zong hi min hi kan hman lengmang mi hi a poi. Manglau ka tinak selaw hman ding se nain pakhat le pakhat ai huami remnak ding ka ti si cun an pen hi tiin ziah kan nu len hea Victoria camp khi va kal u law Victoria camp khi that in va zo law Chin miphun kan tling cu Nan theih la cu atu cu nanmah karkalak thlu lawngin Baibal ca hi ngah lo cu. Mi hi Pathian zong nih hin kan Pathian biakmi nan Pathian biakmi kan Pathian biakmi cio he ai dang tinak si. Pathian min hi Baibal ca put tiang tiang in ti hi ti mah karkalak hu in kan Baibal ca cu dawtnak si cu kap hnih tein dawtnak si cu Mah karkalak hu in dawtnak le mah karkalak hui in Baibal ca kan i tlaihmi ruangin kan miphun zong a dam lonak si. Kan Baibal ai tlaihtu hna zong ralrin a hau. Nan Pathian hi zei bantuk Pathian dah si timi hi a ruah awk um ngai. Mi hi kha van ser rih sela ka van chuah rih lo bang bang ngai rih. An kuanak he mizaw ram ah sinak te Aizawl ah sala tinak cu Aizawl ah tim. Ah, mindet mindet cu CB le si cu CB nu bu pawl an chuak tak ti la cu CB Women Department an dir ti la.

Mah ka hin mizei le mizei dah an chuak timi kha kan van zoh hna lai. Headphone mizei ka chuak la. Metu seven CB Women Department in chuak ko hen. Lang awan dua cu, pei tha a tu si cho, kuchin tha, ta pei mau dua cu. Amen. protest kan tuah ti i innchung i protest tuah cu a si lo cu pei ah nan kal dan hi vei do se pakhat ka van chuah ri la ti si ahcun mah u le nau le thah nawnnak kan duh lo kan duh lo nan ti ko si ahcun mi pa he nan cawn piak la maw ka van chuah la ma pa he nan cawn piak la maw nan cawn piak la maw nu bu pawl

Kan ral tling ning ruangah CNDF pawl kha maw nanmah ka hmainortu dingah CNF pawl mah u le nau thahnawnnak kan duh lo kan duh lo nan ti le atu mi nan naupa hi teh nan cawnpiak la maw? Hmasa ah mah he nan cawnpiak hau, pahnihnak Peter thang nan cawnpiak hau. Man ngai u abi he kan nu le bual zong rak kai ti bak u. CNA kahnak ding ah kah ko la ti thi a chim. Ah, CNA sung i lumi kan falami pawl kha nun rak suak thlu tul ning ah yang yang ti le cu tu hi a rei hlan ah kan ral tling ning rong ah CNA pawl kha ma nan ma ka CNDF pawl kan ra tling ding ti ka khon. CNDF pawl nih CNA pawl kan kah lai i CNA chung i Falam ummi pawl an ti. Ti ti cun tuan ah nan chim tawnmi nan Laifah nan chim tawnmi CNF CNA cu Falam mi nih Falam hrim nih kan pom lo tiah Sopum zong nih a chim. Lam lam ti tiang na chim kha ti ti cun a ummi an um tinak si. Tampi CNA hi CNFCNA hi Falam pi nih tampi an dirpi ti cu atu na chimmi an chimmi bak ai fiak cu. Mah ngaktu tuk dingah CNF pawl nih an lohnak ding tikah an thei tul. Cu ruangah mah le mah kahkawk hlan ah ah meithal thawn na rak chuak se si le cu laksawng a lo pek ding. Maw Laksawng pek kan lai ka CNA sungei dutmi hmuahhmuah kha ralbawi ta tampi nih um kha kan lo thei tuk. Thei lo than lo nan ruat tawk ning maw kan Falam mi pawl kha? Tuak hmanh u. Kha ralbawi tiang nan um nan te. Hlan ah bia nan chim tawnmi, nan pale te nih an chim tawnmi, nan hruaitu pawl nih an chimmi cu Hakha Thantlang nih CNA CNF cu Hakha Thantlang ta sile Hakha Thantlang nih an tlaih dih. Anmah ta sen ti le ti si ahcun Falam zong ralbawi nan ti fawn ko ṭung. Nan bia khi khi van tuak hmanh u. Nan bia khi nanmah chimmi le nanmah khi ai ket peng cu. Kan va fiannak tikah a cheu nih Falam nih kan pom lo nan ti. A cheu nih CNA-CNF cu Hakha Thantlang ta si i anmah nih Hakha Thantlang in ṭhenter a kan timh, uk dih a kan timh nan ti le tiah ralbawi zongah uk dih kan i timh hna si ahcun ralbawi tiangah Falam mi zong an tel ko ṭung. Atu mino tete khoika minung Complaint thlanglei le tlanglei kan ti ko la kam ah hlan lio kan chin dan cun uh, thlanglei chin ram i mino te cun ralbawi an tor ko tung nangma li amma nangma salam pa sin o sin f cndf i thazang ape tu lila ni ralbawi pawl zong nan um na ti khon ko tung

Tucun mi cu anmah karlak ah an um kha le khuikhua, khuihnah in an ra ti um thotho. An launak a tat thotho ding tiah an ra te le keimah nih. An hau te ti cu an nihsawh hna la ti. Nihsawh a si ahcun khi zeitin dah ralbawi tiang hna cu kan pi hna, an pi hna hnga maw? tuak hmanu nan thil lungput a chiat tuk ning cu a chiat tuk ning cu mi hi a poi ta tak mi si cu mi ruang to ko chin ram kan buai pang nak le atu ten kan do thlen nak zong hi kan tei kho te la mo ma tin kam ma la kam ma kan buai asin a ruang cu peng tlang to ko atu cu bian nan chim cu mi phun huap in bian nan chim kholo cu Miphun huap in bia kan chim hau. Miphun huap in kan cawl kan cang hau i miphun huap in kan dir hau cu. Atu cu namah pengtlang pin ahcun tak ngai cun taingin in nai teng ralkap pon zong ah khan Sopum nih a lam lam Falam taingin taingin veihnak ah CNA pawl an tel ti raldohnak khan hong dithla VCS nih dok aw kan CNA VCS nih ve ah an hruai hna ko mah kha lio mi zei thlan hna hnok ni thum ni li a lak khawh ding mi a zarh in zei ruang ro to hanung makha te ni hong kai bak a ko nam ma ni chan than nan lak le CNA temaha pho le CDF phone ngom sun nam ma ni nam vaka na chu hong kai bak mi ra hong kai mi kham ding man na tim lo i nam ma tu ni nanmah tu nih mah miphun le miphun kahnak nan vei atu tiang zong hin forhfialnak nan tuah peng rih cu mi cu kan miphun ah vei ah nangmah zong hi ramdang ah khi a phanmi na si men la tak ngai cun CNF kong le refugee kong he tampi he kuam in cun na phan lim ma lo

Cawnnak CS nih lutmi kan Falam mi pawl kha nun rak chuak thlu ṭul ning iangliang an ti le cu. Tuhi a rei hlan ah kan ra cing ning ruangah si an dir pawl kha.

Tucun mi cu kha anmah karlak ah nan um kha le khui khua khuinak in nan ra ti in thotho a lonak in ka thotho ding lioah tile keimah nih a cuh a tuicung ka nei thlu ko. Maw Malaysia song a si. Vaya. Na biachimmi hi bialu le biataw nai hngal lo i hmailei ah zongah ti bantukin cun uh, vei ah mipi hna zong biachim ti lo ṭhan. Chungkhat le vei nan um sia cun miphun ah lungrunnak nan duh sia cun kan nubu pawl tu nan aumi kha kan i lawm ṭha miphun ah lungrual nan duh Baibal ca zong nan i put ṭha sia cun atu i mah pa he nan cawnpiak hmasa hau a pakhat tak ah a pahnihnak ah Peter thang a pathumnak ah sopum nan cawnpiak hau cucacun Cu lawnglawng ah kan miphun bei ah huatnak a chim cemtu khi CN Falam Falam kan ti ti ko Falam zapi nan si lo cu zeiruang ti ahcun uh, CNO CNDF thazaang petu deuh hi nan si CNO CNDF hi bei ah thazaang petu hi khi zei kan ti la pakhat le pakhat a rem lo na comment zong na huam tuk facebook khong zong he facebook khong zong he pathum pali nei mi nan tam tuk fact khong zong hmang mi nan tam tuk nan du ta po kin nan luk chuak po khi nan chim nan rel nan vei la makaka a tha lo ngai kan miphun ca huat nak tampi a chuah tu dun se cu ta cun miphun lungrol si kan ti sia chun tha tin CNF CNA hen tha tin lungrol tin fun tom hau si la kan chowa zong fun si la mihi kan ral tei zong a, a phui deuh la Chinram kan bui tuk nak ro do kan mah le pengtlang kan bui tuk nak atu tiang Chinram kan dei kho lo nak si cu CNFCNA hriamtlai rak dir thin ko mi te a fun tom si lo Chinram hi atu hi luat nak chang la kan mah tein kan uk kho chang la cu atu cu kan bui dong mang tiga ra thang do ti lo mah la mah bui nak kha Kei pengtlang tiam ai tlaih deuhmi CNOC NDF hei ti a biapi cu CNOC NDF he biapi deuh nan si nan buaithlak tuk le makha ruang kan atu ral te zong kan kan har khunnak si le atu he kan thei ning ah vaya ka le miu lai ro thor hrang ah hakha li thor hrang ah atu cu falam vai thor hrang ah cun kan chin ram tu lai tlang kan ti la cu ruangah hin CNO CNDF cu um ngam ti hna kaw uh, Chinram chuahtak in kadang ah hriam thazaang ṭhawnter an tim le tu he Hakhali hrawnghrang Khampat hrawnghrang Khiga hrawnghrang hmunhma khin hmunhman la le uh, inn kipa hlu hin uh, CNA CNF chiatnak he Chinling Council a chiatnak deuh lawngte hi an aupi ti si le mi hi a poi ngaimi si uh, vea zeitin thlan hlen rih hna kan ti si ahcun an ralkap pawl nih hin uh, CNA kan ka hala ti hi an tim hna AA hin uh, thazaang an pek hna ti si AA nih atu an phan la AA minung zinni hrawng nih kan hnu lei in kan pawng te in kan bang kah bak hna cun a kan zuan hnawh ding an sa ko Cucaah cun nan thachi lo AA pawl kan pawng ah hin an um ko tihin thazaang an pek peng hna ti si. Le zei si zong ah mi sian i CNF nan kah si ahcun mah miphun le miphun a kah cu a si. Cucaah cun ralhrang nan doh duh si ahcun ralhrang do ko hna u sih law Mah le mah kahnak taktak tiang hi cu chuahter ti lo a ṭha. Cu hlan nan tuahmi vialte, cu hlan nan kalpimi vialte cu di va, va khirh awk ṭha ti lo i ah, tekhan va si ko sang seh. Ah, ralbawi ṭhing a simi Pu Solomon zong nih timi cu rak kir u, kan welcome hna lunglawm tein. kan welcome hna, kan a cohlan hna. Miphun khat ah ram sernak ah kan ṭuanṭi lai ti zong sawmnak kha chim cang i zei si poah ah kan nu le kan pa le te thazaang petu vialte pastor nan si zong ah na tung nan si zong ah mino nan si zong ah miphun pakhat a dir kan duh si ahcun ASEAN FCNA ah hin a phun hau si. UN zong nih ramkip zong nih theih cangmi si. Uh, ti kha ka zong van chimchi ka duh len. Cun mi tampi hna zong nih uh, tuten ah malama kahnak ah malama i ka doh nak se le kan doh thlen nak ah uh, ka huam ti lo ah ka thi dai cang hei ti bantuk hna kha kan ti si ahcun cu hlan kan cawlmi vialte chawva kan pekmi vialte kha pak palawng si cucaah cun hau cio po kan si ah kan athawh vai ve ko cang e kiro tha ti lo cu cun ralhrang donak dang ah hin tu SAC ralhrang donak ding ah hin kan thawn chin chin hau e thazaang kan cah chin chin hau zei ruang ti si cun mi online zong nih an nih lei zong mino tleithar min le training an van si ve tikah drone zong an thiam ve cang zei kha an van thiam ve cang tikah kan nih le hna cu GMR tha thi an ngei lomi kan si tikah hin ralrin deuh kan hau. Cucaah cun kan lak ciami hmunhma hmanh ah kan chuh ṭhan si ahcun cu hlan i kan miphun ralkap pasal hna nih thisen an pek cangmi vialte hi pakpalawng a si lai. Cucaah cun kir awk kan ṭha ti lo. Hmai ah fonh chin kan hau i thazaang a hlan ah fangkhat kan thawh si ahcun fangkhat le pia sawm nga si lo sile fang hnih zong kan kai cang hau. A let in kan ṭawn hau cang. A let in thazaang kan pek hau cang. A let in thazaang kan chuah hau timi kha ka han van i chim hna ka duh. Ka hin, aa, Fawn chin ti si le thuphen chinmi cu a zul lai sopum te le thuphen ti cu a chimmi cu nan theih lengmang ko cu. Var khua chungah var tiva chungah ti tiangnak ah a chimmi kha a zohchia takmi lai upa pi chim hnawng si lo pi. Tak ngai cun Falam kahnak dingah Falam cu kah rih lo ding tiah a si si. Doh rih lo ding tiah nan kir ter kan kir si Chin Leng Council ralkap an kir lio zong ah khan uh, upa pawl nih na kangpi kangpi takta na kahpi hna le atu ai rawk ding chang cu khuapi kahnak ding ah kan Chin ram ai rawk lo nak ding ah cun tha tein zoh thiam i makhan ral lu hau ni kha a an ni nih a kan kah kan sul lai e kanmah phoih nih kan kah hmasa lo kanmah kut nih si hmasa lo tiin timi lungthin kan ngeih ruang ah hin kan Chinram hi tampi ei rawk kan Chinram khualupi hi tampi ei rawk makhakha hriamtlai poh nih theih hau khuapi pakhat kan kap la kan ti si ahcun hriamtlai vialte nih thazaang thawng in kan dir i thazaang Thawngin thazaang fianril tein zeipaoh tiang cikcek tein kan tuah i macu hnu lawng kan nam ding si. Macu ahcun kan khuapi zong him lai, kan mipi zong him lai i kan khuapi zong kha sunghzatlaknak tam tuk a tong lai lo ti kha kaa han va chim ka duh. Laimi tampi cu thil kan tuah ahhin aa nikhat aa tuah dingmi kha suimilam cheu lawng khua kan ruat. Si ko seh ti duhmi cu thil pakhat kan tuah lai ah khua tu hi fakpi in ruat ta hmasa hna usih law kan tuah dingmi tu hi fawi tein kan tuah la kannih cu si ti lo kan tuah hnu ah kan tuah hnu lengmang ah kan tuah hnu lengmang ah khin ah plan kan suai a thunu bia ah Hakha he lak ding si sehlaw tahchunhnak ah Falam zong hei si ko seh, Tidim zong hei si ko seh, mi laknak ding ahhin ah mi tampi zong nih mipi zong nih kan theih dingmi cu an van kah cang hnu meithal an puah cang hnu lawngah khin chawva kan thaw duh cu mikhikhi a phung si lo. a hlan kan tein kum vui ah an ka ding si ahcun tu kum chung ah chawva kan khon kan khon i kan khon kan khon i kum khat chung kan khon i makha chawva khan kan palin kha kan suai i makha nu kan ka tik tik aken chawva kha khol hau ti lo atu cu kan ni cu hlei atlak ngakchia hlei atlak chang nu hlei an tlak chang nu lo hlei rep ia tho chol kan mang le makha kha kan bui mi si kan do thlen dal kan bui mi si upa zong kho khang tu lai rel tu zong ni van thei ding ni cu khua hi ral pakhat khuapi kan lak lai khua fak deuh man ruak hna silaw mipi zong nih chawva thawh lei in van ṭang hmasa hna silaw makha hnu ah kan khuapi him lai i kan mipi zong an him lai i ti kha van chim duhmi si le tuzan ah hi ti bantuk in reaction ka van tuahmi hi ah i chimhhrin ngaingai zong khi si lo nain chim duhmi cu kan pa le te, kan nu le te dothlennak ah kan tuah lio le dothlennak kal lio cu ma hin mah kaa ka lak hu lawng in bia na chimmi nih hin miphun lungrualnak a chuahter lotu si caah hmailei ah cun mi bantuk kan i ṭhing hau. Baibal ca le Pathian bia in kan kal si ahcun okay a ṭha si ahcun kap hnih tiin Victoria camp hna va phan hmasat u law makha hnu ah khan kan miphun ralkap an cawlcangh ning le an ṭhutdir ning hna kha va zoh u law makha khan biachim holh rel zong hi a fiang. Kamkhat le lawng na mit nai chim i khattelei na mit nai huh i khua na cuanhmi nakkcun na mit hnih nai au i khua na cuanhmi nih khan tampi khua an ruahter khawh lo la. Cucaah cun tutan kan dohthlennak ah hin hrapkhat lawng ka lok ṭha lo cang ai bantuk a sir ka lok ṭha lo cucaah cun na sir na kal sual si ahcun cang ai na salai cucaah cun kan miphun dothlennak ah hin sir ka lok ṭha lo ṭha tein ken hnih tein kal haumi si caah kan nu le kan pa hna ralring u peng le tlang ṭanhnak sawsawh men in ah kan miphun lungrualnak ti bantuk hna kan aupi kan kalpi mi Bible catlaih tiang kan kan uh, kan chim kan phun mi hi i ralring hna si kan miphun dothlannak thisen rak pe tu hna mino pawl kan miphun pasal tha hna mai kha ding zong salo ti mi zong kha ka han ban chim chi ka du le tampi rek tua ding ka ngei a khi ka van thai zan lei ah kip zan lei zong kan van lang than lai i reaction khi ka hin an bia chim mi tete hi ka hin van langhter mi tam langhter mi tam langhter ding tampi um le ka van langhter thuma la tu zan ah ka zoh tu vialte a ka zoh te ding mi zong nan cung kai lo timi kha tu zan sa chun van si chung se kai lo